so parku atu ka um nakin na rak len e bia na ka ruwa pi kho chak lom e na kong tlom pa le na kan bia ngai mi pawl chak mo bon chim ve tu ke ke ki min zung tin far parku tin au ka nga tu hi ka chung kha he khwa sa mik si ka nu lak pa ka naw le pan hi em ke ma upe be ki si Kan nau le keimah kari kan i thlau ngai hna. Kum sha le kum hlei thum bak in. Okay, okay. Yeah. Yeah. So, yeah, tu hi nama kan le. Yeah. Yeah. Tu le kita tu kara tu he itlang mal awi kan nau nani tu selo te. Asik dia zin kali sola eh. Okay. Asilo ti kasi. Yeah, okay, perfect. Eh, wait, atu Nak cu sui ne na phak na ka sau ngai ve cang cun le ama Swedish mi he zong tampi nan i thei Laimi he zong tampi nan i thei te e Laimi kom a thatnak le Swedish hoi kom ngai a thatnak he a that ve nak te ya ya pakhat ve ne ya eh Laimi thak lamu okay eh Laimi hoi kom ngai chu um hna ngam ka ti lama ya tu chun kan hoi kong ki i tlei chan na khi um deo lai mi le lai mi kara khin lai mi le lai mi hoi kong kan nei ki chu ve kan i tlei chan na khi affect deo in ti ku mu atu upa deo ka si nu ki ma si ka thai lau ya tu chun ka hoi kong nai deo mi pol hi lai mi deo long ten si ma rong khan chun Pakhat le pakhat lawng khi maw kan i theithiam deuh. Bia kan i ruat tikah khin kan sining le atu le atu a cangmi hna kan chim khin cu i theithiamnak le hmuhpiak thiamnak hi um deuh in ti ka ruah. Cun Sweden hawikom i kom nei zong cu a thatnak tam ngai ve. Cun thil kan hmu ding, kan hmu dan le kan ruah dan khi ai dang ve. Ziah cu anmah an perspective khi Live an hmu dan le anmah khi an umnak khi ai dang ve te ahhin kan i chap mi tam ngai ve. Tin ka rua mah tu soiling ka hoi kompa kan kai kom mi hna hi a tam deuh cu keimah na i maw. a thim deuh mi, a smart deuh mi pa an si a khi. Yeah, yeah. Ke kai ke ma kai chap ngai tin kum okay. khi ruana lei si se chun film thiam nang lei khin mu. Mm, mm. An ma an film thiam nang thong khin ke ma dang khi kai chap mi tom ngai be ti khin kum mu. Kasi atun chim bet kan te. Uh, mah mah miphun he long i kom lo ken miphun dang he kom hoi sak atu zai lo miphun dang thil mu ning miphun dang thil tu ding miphun dang e zai ki lai eh o an ru anak po zong ki te a thami ke an rak tam pi be te a chim min ko zong ken thami rak um an rak tam pi tu na chim ba tu kan kam mai cha phim

Khi kam khalai kam khalai khi mo ai dang cheu la healthy ka team khi pakalai cha tha ngai kan vai hoi kom pakharin kom khi vai phunphun khi mo atu hol hol phun thiam ban to khi hoi hoi kom phunphun se minung midang hna vai laimi sisai ramdangmi sisai hmm. ngai zong khi a that na tampi kite se tu hol kong na van chime na hol pa je da na chem atu nam han mi hol te sai hol da se atu lai lai kanu lak pak nan me ma ke ma hi he vang tu le lau tu ke si ka pa hi vang tu kanu hi lau tu le in ramna in hmm. ama chu vang tu a thang mi se ve la vang tu de hi ngan si ko so anma

Kai foi bik le ka chiam bik mi cu Sweden Hall hi si la ka te. Um, dat cun Sweden Hall cu ka hin kan hak che te a cong kan cong pa cun kan thang kan thang bu in kan hol mi hoi kom he siang in na kan hol peng mi stia hin. A foi dong ka foi deo thiam no ka thiam bik. Cun a tling zong a tling bik hol. Oh, Mirang holh dat lo cun Soilen holh cu ka ca cu tling bik si ko. Khi kan du ning kan chim kan du mi kan chim le vei tiah khin Sweden holh nih a tling deuh mi khi lo Lai holh le kan ma kan khua vang zo phe holh nak khin cun. Yeah. Vei te na uar cem mi te.

Ya thiama cun le holkok hin cu mirang hol anong ngai kiti. Nain Sweden hol bantuk cu kanal lo kiti lama kathiam tuk lo rang khin ma rang khan Sweden hol rong cu kaca cu a tang hai ko. Kan thiam cang nu kin cun a doin kan hum cang ko. A thiam lo mi la thei bal lo ni ke an thei tuk hin. Na hol pi cu a do lo ti khin si ton cang. se se che be kita atu inchungkhar hall man akin ta siren kroma kan chun siren mi cha chu te chua kan siren hall khe lai mi kan si ko kan siren hall kan man char khe tam ngai cha ki kan ang tu tin dan ru ba kan hol kan cho pa ding school ma ti ma avei Kei cu hall le caw cu a poi in ka chia lo. A biapi bik ka timi cu pakhat le pakhat kan bia kan chim i thei thiam khi. Amah khi a ṭha bik si ko lo ti ka hmuh. A si kho chung i mu kan thiam tuk lo cun atu hei si zo pei hall hei si lo zo pei hall ka thiam dih lo cun Sweden hall kha ka tel chih la. Makhan ka tar chimi kha a poi le a paltin ka hmu lo. A ṭha ko ka chim duna ka chim kho le a ka thei piak tu ni a thei kho mi ka bipi a bipi a bipi Yeah, a bipi is Yeah, makha se. Nain nu le pa ma chuak i chuak i na hol in tima ama hol ki thiam chu a tha e hol kan si pawa e ya chun lai mi chu vei chung khar tam ngei mi gan ste khan khwa le um mi na he chong kho le i vei khok chu a tha mi chu si ti na in chung khar a hol tampi thiam le vei kin chu kan cho jong kha poin chi ka chia lau kai chu ka theithiam. Ke a cheukhat cu zeiloma ke nupa a cheukhat cu te. Ke am fale ke in chungkhar pakalpa bia ni churna cun ni chum bia na cun. Ramdang hol ke hman ter nai lo lai hol bak lo ke hman ter nai. A sa cun ke na chim batuk khan Laimin si ko zong ah Sweden ram an than te kan te Sweden hol khan thiam deuh te lai hol khan du mi kan chim an ril kholo te khen pakhat le pakhat thei thiam pakhat le pakhat tlam tlik te chon nakken pakhat le pakhat cho ing puan nak le rem lo nak ri te lai thin hon nak ka chua ter mi kelo pa cho in hek chom sia kan chom mo ki ki rong pa te cho ya atul choka biak in hai si ko selamo choka cho lai hol shimin san sunday school hai si sa lai hol lai hol shimin nan chim na la timi zong kho ca. Vei Bible kong kha fiang hna sati nu cu an fiang mi hol in khin chim ding ska. Nain lai hol thiam hna se ti dun khin cun vei lai lai lai te chon hna khin tua tua pia ding ska kiti. Ke zong ni chim mi ka tlungpal be khin sati atu Sunday school an kai mi cu hol chona an kai mi silo sati. Pathian dot na le Pathian kong an theina ha de an kai mi sita ke khan chona eh, an fiannak nga ding eh, hol kam hman mi ka bipi ngai ko mm. eh, na te na okay atu tan he cho hol chong si ti kan chon hol chon nak chan kete mm. eh ke ban tok long kha serpia kan changai ne te yeah atu lai mi tam de tin nang ma thi hoi ga ma thi hoi eh laitlang ummi a tam deuh in cu te laitlang ummi cu nupi pasal an nei dih cang lai fa zong fa zong pathum pali ngai mi hna an um e kamah thiwa him mo e khi bantuk hin atu nang zong na kum he ta chun khin te lai mi na thi hoi se se chun nupi pasal ngai mi zong khan um ve chang na te khin khi bantuk he pet lai khin nang ma na family se se na zelo na chung khar pon khin an in fiel chan le an in hal chan khum mo nang ta chi bantuk cha su zeiti khan da bia na le theo na Kei hi cutlupei a hal le vei sahernak cu um tuk rih lo. Cucun pakhat a ruang keimah nih ka hmuhmi cu maw. Ka nunchung atu tiang sianginn ka kai le naite lawng kha ka di le. Mah ruang khan atu sawmar hlante ka di ruang khan atu khi van nai nai hnik chang ma tlang van nai hnik chang ma ti phun ki bia hal tuk um tum um tuk in chu ka mu ri lo ka nu la pa ong ni chuan sim mi chu um lo ma rang khan ka stress lo ka no lo eh na in kan ma zong chu kan si ve ko la kan ma na upa deu in ka chu ya dalin nei cham mi khi kan ti ngai ve na chu a chan chun kan spau pa na kha spau chu kan beta ki chu ma la lung sko chu a dalin ngai dul ngai du lo chu tam lo chu kan ma kan dul du lo kha sko la ke ya ke ka kumin chun darling ngai na cho ke chu mo va nei ke ma kum tak chu va ngai chang min tong ngai chang chu lai ni si na chu nine ke ma ka sining chun ma kha kai no lo ke cu caan tambim ri ko ti caan um ri ti ko tin ka mu ko ya ya okay kamun tu pe lai gen te atu ma zong he trom pa te sezel okay abei deu khomen a as zeng te lai sensitive deu khomen atu okay science le deu khomen ma question mu na ten ramdang phan chang mi lai pa se lai ni zong ke te ke aluan che kum nei kum thum liu kan chen kan ram that liu te che te khli kan chen lai tlang bat lu nu pi ngai pasal ngai khen tam ngai e e nungak no te zong ke laitlang va tlung e pasal ai vai mu mi e pasal ngai mi khan tampi ve e pa pawl nupi ngai mi tam ban tu kham mo e khi ke nang athat nak ma tam deuh na ti achiat deuh achiat nak da tam deuh na ti khi ban tu ke zai ki ti lai Laitlang ah nupi va an kolmi kha ma. A chiatnak cu ka hmu lo. An ma du skin cun Laitlang an hmu kin cun a tha ko in ka hmu. Cun Laimi zong tam deuh ka hin ram tha deuh ah an phatak hna cu a pakhat lei a thanak lei in cun. A chiatnak cu ka hmu mi khum lem lo. Nain Ka hin zong cu pa pa le nu cu um an an tam ngai ko cu ka zong hin cu duai cu hmu kho si ve ko nain an va hmu lo le lai tang ah a ke deu mi le an an ma ca a ṭha deu mi hmu cu ṭha a ṭha tuk ko in ka hmu. Na ke ma ka sining cun lai tang le khi ke ka kol kol kho la lo. Zei ruang ah? A ruang cu ma um keima ka muning simo keima keima ka sining ka sining la ka bai hin ka ruwa mi stia ke mi dang an si di ka ti lo ka hin thang mi ka si ka hin abai mi stia hin nu si na e pa pa lai tlang lai pa va kol khi chu ka pa pa he khan kan mun dang ka a dang tuk chang la ti khen ka mu la yat lai tlang tam deu chu kan thei ban to gin nu pa kha a sang deuh ummi a si caah nai atu cu a si le si lo cu ka thei ve ti lo eh ke hlan lio chan kan ruak hin cun mah ruang hin ka hin pa pa sinak in ka hin a thar in a thar i thok than di ve cun cun keimah ni le ka hin a thang mix tia in ka hmu ning le nu sinak in ka um dan khi a hmu dan za a dang kho mis caah mah ruang khi a ka hmu dan khi a kei lo a nu ka sinak thawng a kei lo zong kho men cun keimah nih ka hmu dan zong khi a dang kho mi si ve ya cu a thar in thok than di hau bom nem te khin ruang khin lai tlang lei cu nai lai tlang lei cu a vei tuk men an tam pi ko e nai ke in cu contact ngai hna lo ruang khan Kai rawt kho lo. Na chimmi ka tlawmpal cu ke zong ka pom i kun ve a ruang cu ke culture le kam ma thar de khune nu pawl kam hu dan kem mo e khai e pa pawl le khai mindset a ngei ri mi ka te te ruan a ngei ri mi kan tam pi ri chu ban chu ve ban to ken ram dang a phan che mi nu se se pa se e pakhat pat kan hu dan ne mo khai zei ti lai kam mu ni kha ai kal chang khi tampi lai kan ka mu na te hin atu na chim batu khan te an su di lai ti chang ka ru ke lau e ruang cha tu leo ha cha ti lai e ke phim chon na zong ke tampi ke om ve chang chon internet se chon social media se atu rel ding la tu ding ke information ke tampi mu an thai ve chang te khen an ru na zong ke tong pa ke chai

ke a foi lo a foi lai lo yeah. natin ke a tha lo ti lo kin te challenge um khomi pakhat chu chu zeda si tia chon atu na chim ban tu khan amwa le si an nupi le ramdan rak phak tia khan hi talen rak phak tia khan a tharin na thok thok tham mi khan lo chu atu a thar in hol an chon hau a thar in rian an chon hau a thar in sianginn hna an kai kho an kai hau than chu chu ka lai tlang chu degree sang sang mi zong nun kho chu nai ka han phan te ka khin an ma ama degree ka abom tuk ton lo chu ho thim thim sa hau chu a chan chu kai than a hau mi ke um chu ma ka an cha chun cheu ke cha minung chu mi hna nge an ti ma me la ko lo le Ting si lai hon dia da se se ka thei lo le me ma nge ting se ya ja se ne chim mi kho man eh be a hlain nu po cha kan tropa te cha har deu kho min chu eh ta chun na ka am val ni khan am valak na an rak rai naw naw na am von ngai ga si khan te siang kai chan le chun atu sweden ta chun sweden ni mo an culture pon ram sining pole von chone von thei hna khan tlawmpal te cu don khan deu cu e khai khai as kan ti lai hol thiamnak le rian thiamnak an lu nak a ding kha tlawmpal te cu don khan deu hnai cu a ram thok ka chu mu ya sikala tu ni na chim ba tu kan vai zong chu tu ke ram sifa na ti lai chu te ka talen ram that na ke an la ko na an rak pi ko na che ma am mai cha zong a tha mi phun cha zong a that mi ban tu kan

Hihi na ngaih na hmuh ning zeitin dah a si? Um, Um lo. La. a um lai lai tlang hai si se lo Mm. a poi hna lo ma khin chu um ti dis ko la nai ka hin ka hin ramdang a um mi kan sti a khin Mm. khi atu keima keima te kom na hram ai thok nang chu siang kai rong ke sko chu khwa dang a kin siang kai rong ke ma te um hau chang chu ma rong khan knu la pa rong ni keima te kom long kan ke siang ko na in kan ma siang kai khwa dang a kai hei sila selo chu an ma an ma hekum

he si cun khua dang a si tak hin um i thial i thial zong kha ave a poi lo ti kan mu rong ken ka thial kho mi si cun atu keima te kung khal le cheu rong hlei khi ke um ti ka khin an ma zong nih tu keima te um mi zong he an an hangam thian ko na tu ka thial ding cu an na he an du kau a poi lo an du kau i na kha long mi kan du khual khual na ra tika khin i na khan guest room ki um se ti an du la tu ti se che thia zo so ti na pa che te ya ma rong khan pakhat lai chu tha ko chun ka che na hi an an an um na hlat lo la mi ti ti tu pe chu a thei lo um so kei chu a tha ko tin ku mu upat kho le mate in mu phaisa kawl kho mate phaisa mu in mate in in man ha ve na kan hermi pe kho khin chun mate um a tha ko ti ke ro zia ti chun atu in khat a upa tam upa tiga an fa chu ke si ko na in mu kumkul chung atu kumkul kum nga si ve tang khem khin chun a upa van tu jang si ve tang ko a marang khan em ki Um um ṭi peng hin cu pakhat le pakhat i sinah fawite zuah khi bia pakhat te khin i rem lo na leve khium peng le ma te khin ma te chan ki ngei pa hau upa kan si zong chungkhar kan si zong ma an sin um um du le um du lo kisilo khin vei lung lung fiang deu nak ding khi mu khi thancheu ma le ma te thancheu nak deu khin ma te um um jang khi testing siko kati la jung ke ma te kum khin responsibility khi atam deu ke ma ka khin jang chu a chun ke ma te kum chu a rol rol chum ding na ma te to tan hau di tang chun kan kan nunnak ah keimah kan damnak ding le kan sikhonak ding caah ma i tuaktan ti keimah te a hau cang cu. Oh ka nu ka pa nih ka anmah nih an chum la anmah nih zein kai la anmah nih chen ka suh piak la ti khi um ti lo cu mah le mah caah ṭhanchonak ah khin a ṭha ngai ti ka ruah ma te um khi. Nangmah nangmah nangmah te na umnak sau ngai cang zeitin na ruah? Kei atu Makhe zelo atun anu anu le pai mo fa le an thil am hu ding dar ke am fa pai thil am fanu ai thil am hu dar ke ai dang de tan karu ah ro fanu che za ke an tlai chan de an dot de nai mi ke an kan dot ve ko za ke fanu che lo pa te chan tlai chan de nai mi ke lo pa e a nu an sila ti kin pa an ma te kin an ta khan ve kha de ti pun kan si e nu an sila bom chaman hela an se kho sila tiam pa mi zong kum pa ve ro na ten ke ke malo kum na tu kum sari ya kum kum sari rong se chang lati asilo kanu le kanu le sing ka thiam na ka kum riat rong se chang ro te e ke ma long ko iti kum na kum ruk rong se chang e mun danga kum ni rong ka mun dag da kom sa nu na pa sina umthan nenga na ro kholanga eh anga khomin ko azelo anga ten zelo permanent cha kan cha ko ve halo na ti khana okay chikat rian kol kar silo che okay in in ka hlan kho hlan silo che rian ka hmuh kho hlan ah tlawmpal an sin avan um mu si ti kan chunga ko lai na te khan ma nupi le fa he ke mu ke ti kat ke chai ke nga lo lai tlang ke che tuan ka chim batu ka si fa rong le ka ma aturam da ka phan che mi zong ke kan sko nupi in ngai nu pasal ngai nu ke anu lam pai sin aum tham mi khen um pa ve se te an nupi he silom va he khen e kai ki bantok um ke chai se kho nga lo ke kho nga lo ke bantok na apartment te ke thali mu ke chi chun ma family te te Khiti deuh kan ngah. Kai cu kai tin ngah kai rua. Laimi kan thil hmuh na kan thil tuar an te kai dang ngai. Kap kai cu tha fuk ve ko na kap khat kin cu tu na chim ban tuk khan na than chau nak mu mai le ka hran khon na de khin na longpa te kai cu akan don kai ruang cu kan nu le ka pa khan an kin kil tuk a khin. Kam ma te khin a zai thil kan tuar mi independent embassy khon na ring longpa te kai kan kham deuh mi kan pa ve. Ya ka ruah ve mi khi a biapi ngai yanzu ma yanzu kan nu kan pa cu kan nun chung cu an an um la an um kho la lo cu zeitluk kan duh mat kin mah te khin i chom kho le mah te khin thil thei khi a biapi ngai in ka hmu independent khi mu yanzu minung cu a hawikom zong kan nei khi vei ama ama kan hal ama bom kan hal ti cu a tampi ko nain mah te hrim khi mu